Il-programm tal-lum ma kienx miġjub lilkom minn. Moroccan Oil. U fuq il-programm tal-lum m'aħniex se niddiskutu l-Eurovision.

And on that note, grazzi tal-li segwitu tal-episodju tal-ħas mal-bas. Oh boy, do we have a lot to unpack today? Listen.
We're not listening. Jena, I'm just glad li segwit is-semifinali. Veru nishtiq li ma segwejtux din is-sena yes, bħala prinċipju.
Imma kien hemm Joost Klein. Kien hemm Joost Klein, imma dis-sena l-Eurovision għażit li

Però ovvjament peress li kien hemm artist li jiena vera ninsegwih kif jaf kulħadd li ilu jsegwi l-poddata mis-sena l-oħra, ridt nara kif se jmur. Inti vera kellek full circle moment għax inti sirt taf b'Joost fi żmien fejn I guess l-Ewropa ta' fuq kienet taf bih like kien għamilna waves. I've been there since the beginning. Inti kont inti kont like l-ewwel fan tiegħu Maltija. F'Malta. For real, bro, who else was fucking listening to Joost Klein? Ima konx qed nistenniħ li jażluh. I mean, the song was really good, the performance was brilliant. U vera jaf jagħti prestazzjoni tajba. Ija, and I feel like it was such a wholesome performance as well. U vera kien eċitat biex ikun hemmhekk, like vera kienet tista' tara kienet il-ħolma tiegħu. So aktar inħraqt u mbagħad ma tiġi skwalifikat. Aha. Imma For no damn ukoll reason. fil-ċirkostanzi tagħha li, you know, x'aktar xħabba xħadd mid-delegazzjoni tal-Iżrael, imma It's li BU unclear għal xi what raġuni happened. hija l-aktar entità li mhix trasparenti fid-dinja bħalissa. Eżatt, għax jiena nemmen li kieku ġrat xi ħaġa worth disqualification, we would have known what it is. Peress li probabbli ħadd issir xi kawża kontrih li qed nimmaġina ma naħsibx li jistgħu jiċfu wisq dettalji. Ija, but they gave us absolutely nothing. Eżatt, dik il-ħaġa, u dak in-nar stess tal-finali tipo, you know, tista' tistenna kif ħatkun ir-reazzjoni. Mhm. Imma, insomma, welcome to il-ħass mal-bass. Aħna ser nkunu din diskutu as you probably guessed, l-Eurovision dan l-episodju, imma xtaqna noqtuħ minn lentina aktar, you know, politika, għax ma xtaqx nindiskuti l-Eurovision per se, għax dis-sena ma naħsibx li. Ma Ma- s- ma jiena ħaqux. lok, aħna ġiex like pufti ordnati li fara jħobbu l-Eurovision, ok? Dan il da- da- da jfur fil-vini tagħna. Eżatt, jiena ma niftakarx l-ebda sena minn ħajti li ma jar- ma rajtx il-Eurovision. Jien bdejt ta' xar snin u li nsegwih reliġjożament minn dak Minn iż-żmien l-hawn. dakinhar. Imma din is-sena jisni tlift kull. Jien is-sena. Ma aktar mill-li interess ir-rispett li l-konkors men għax vera ma setawx eh, ma setawx jiġġestuwa għar mill-li ġestewa. In terms of performance quality this year, I think it's one of the best. Si, jien vera kont eċitat għax kienem ħafna acts li oġbuni din is-sena fil-tħejjija għal-finali n-nifisa.

Joost dejjem kien hemm. Mhm. And U dam naqa' biex jasal x'jiena nsegwi wkoll il-lodds ta' min ta' min jaħsbu li ħa jirbaħ. U Joost dejjem kien like fil-bidu in-nies kif ħareġ id-diska kienu naqa' eh. Mm. Imma mbagħad maż-żmien like kulħadd daħal fiha. Eħe. I think it was a very good representation the song of what Europe is, man, like dak it-techno Si, kind u of dik il-ħaġa li sound. kull ħaġa dwar il hemm aktar mill-techno sound, like u vera I mean, tinsema cheesy meta tirrakkonta, imma Dar, kemm dar. kburi li ju Ewropej u kemm Eżatt. kif kemm hemm affert li jaqduna li I guess hija Eżatt. ironika fil-kun- fid-dawr ta' Umbat tefa tal-konkors ta' tefa dis-sena. l-istorja personali tiegħu dwar kif hu ħassu lonely kull fejn mar, taf kif? There was also that personal touch. And the fact that he did actually do a European tour, is-sena l-oħra kien Malta, is-sena l-oħra dar ma' ħafna pajjiżi, like it was almost like he was doing research for the song. Il-biraħ tara li video fuq. Int kont barra lokanda tiegħu b'tabella tgħid Ik hou van Joost Klein. Jiena ma kontx naf li għad Malta. Well, issa taf. Well. Naqa' tard. Le, ma kont naf is-sena l-oħra stess għax tefa' post ġo Triq il-Birgu and I was like, hold on. That fruit looks familiar.
Dik it-tabella tgħid tarmix żibel hawn. Jiena zibel u minni xawn. So, xħan għamlu? Kontet l tabella.
Imma qabel ma nidħu fil-mertu ta' like Eurovision nifsu nixin qasam il-brudatina tiegħi li ma tantx hija brudatina per se, imma aktar ħolma vera stramba li kelli jumejn ilu. Ok.
U naħseb marbuta mal-Eurovision. Ok. Jina kelled il-ħolma li jina kont backstage Sara Bonnici. Jina kont parti minn delegazzjoni Martija li telet fej kienet dis-sena. Sweden.
Eħe, li kienet Malmö. Malmö. Li kienet Malmö.
U kont hemmhekk just vibing. U taf li ma, you know, ma ddiċ mis-semifinali. Il-Sara Bonnici.
I'll get to that, I'll get to that. Kont hemmhekk backstage u Fil-fatt għandha x'taqsam ma' Joost li ġie skwalifikat. Kellhom bżonn Replacement.
Eh, jieħdu postu. I really thought that they were gonna take one of the songs that didn't go through the final, like the next one that got the most Aħna points. ġenwa meħsibna li dik tkun Sara Bonnici. Lo and behold, Sara Bonnici ġiet l-aħħar fis-semifinali. Imma semmi sena fejn ma ġejniex l-aħħar fis-semifinali. Daw l-aħħar sentej biss ġejna l-aħħar. L-aħħar l-aħħar. Imma l-aħħar li tlajna fil-final. Imma dak mindu qalbu il-semifinali biex tkun televot biss, m'hemmx ġurija, u dik vera mhix favorina. Għax in-nies, like, it-televot dejjem imbagħtu minna. Anke meta marret Destiny, like, kienet waħda mill-favoriti li tirbaħ. Destiny vera splodit. Destiny kienet naħseb l-aħħar darba, imma naħseb Destiny kienet l-aħħar darba li tlajna fil-final. Ekku, għax issilna tliet snin infila li ma tlajniex. Però Eħe, kont parti minn delegazzjoni Maltija għal Sara Bonnici, ma nafx x'kien ir-rwol tiegħi by the way, ġust kont hemmhekk nivvajbja. Li tagħmel posters b'dak ir-ritratt tagħha waqt dak il-facial treatment.
Dik spjega wara, dik ferħet għadda. Semmejni għaf l-episodju li rridjena, naħseb li ħajġi released il-raba. For context, il-time warp ta' din season. Il-raba episodju ħanamlu eh, referenza għal dan il-ritrat ta' Sara Bonnici. So stay tuned for that. Yes. Insomma, biex jieħdu post Jost għamlu semifinali ieħor imma kienu latti kollha li maddewx minn semifinali u Sara rebħita. Imma l-xi raġuni mbagħad Sara dakinhar stess għall-performance. Abdi tal-bruda.
Lek.
I eh, performjat imma kellhom bżonn xi ħadd ieħor like ikun fuq il-palk għal xi raġuni. U jess jitfu. U għal għajni u ġast għamlu għek, spindu il, u subaja u għafu. U ġew fuq għalajk ġew fuq il-managers taħħa għallu li isma għanna bżon il-xaħat tiħor biex ikun like zeffien. Mi, eh, does not dance. Mux tal-buk tamel episodju ta' Malta Daily.
Nispik, ta' faxin id-diska loop ta' Sara Bonnici? Id-diska loop ta' Sara Bonnici kienet ila fl-imħuħ tan-nis mill-1900. 57. Eżatt.
Insomma.
U kont x'tiġi bil-Malti? Dawra. And you got, ma, got me, got me like da, a, a, awra.
Insomma, u kont parti minn delegazzjoni u mort nipperformi, like, oh my god, l-ewel, l-ewel bdejt namla tipo, Who me? Like, jien ma nafx xej, like, ħammur namel. Għalfej ma daqsek dettaljat il-ħolm tijak. Ma nafx, għaxina, għaxina ma s-sem baħt nofs tal-er, kont għan xraba, għax kelli ħafna like kutri. Wara dik il-rehearsi. Xkelli balla kutri fuqi. Eh, kien għawdex u f'temp vera kien li kien hemm dik il-longa ta' sajf għal xi raġuni dis-sena ġiet like tlet xhur. Qabel U insomma, u qomt, u għetin xizzekat kif l-om tal-ur ħat nota taħħa biex ma ninsiex u ktibta. Anyway, emessa t-nejda, eh, you know, niprofa niftakar id-detalji. Mandekx il-noti?
Le, għat niprofa nġaħġaħa. Ok.
Għax tkun naħseb tkun aktar eċitanti. Ok, let's go.
U mbagħad, eħe, mort, U kont qed nipprepara u hekk, u jinsib like ħan nagħmel ħan nibda nkantar u ħan nagħmel xi rap verse jew taf inti ma tqol le le ġest noqgħod fuq il-palk. Ok. Noqgħod fuq il-palk I guess. U mat nara like iż-żeffiena jiġu vera like jafu kollox qegħdin jagħmlu. Jien qed nirrealizzart nitalm balla korju ma nafx iżżik qed nagħmel. U nipprova nisfen u mbagħad jibdew jitmejlu bija għax ma nafx il-moves. Jien like girl qed tuli dal-ħin stess biex noqgħod magħkom. Allura, allura ġest toqgħod fil-oqgħod fuq wara u kun int. Swing. U għal xi raġuni ma tgħaddiet minn moħħi li nagħmel drag performance. Allura ġibt il-fuck ass wig li għandi, like ximkien għawek fil-kaxxi. Dak il-għor li għamilt il-play ta' junior college.
Dik ma għedik xtijaj, dik ver kienet flat, jina għandu wahda vera mġeda. Dik il-ħamra jisa. L-nuklata dik.
U l-bistila għamilt il-makeup, ximot għamilt il-makeup fl-like 5 sekondi, kont lest, you know, kont, kont lest biex nfaqqa kull maw. Mbatt għallu l-ek la Malta ġid disqualify.
Le, mbatt bdiet il-performance. U jien hemmhekk tipo l raġuni kont qed nagħmel dak kartu ferħa mallu mill-ħamru, kont qed immexx laqek chewing gum fil And you got got got me going like lo oh oh oh oh eh. The mass meeting remix. U mbagħad realizzajt f'nofs il-ħolm, u taf kif il-ħolm meta tipprova txaqla ma tistax għax ġismek, you know, qed jipprova ma jwaqqakx mis-sodda u jew tibda miexi, you know, somna ambulanti dak it-tip. Before that hits.
Eżatt, allura kont qed nipprova nagħmel xi mossi fuq il-park, ma stajt fucking nikxala għax kontri, allura ġesu bqajt immekxla aktar u aktar najjat, għalli forsi n-nies jagħtu kas. Ma realizzajt li din mhix il-performance nifissa tal-loop, Din hi sa like prelude għal xi raġuni l-performance tagħha sart musical theater opening act. Għal dik il-musical theater bit li għamlu fil-semifinal tal-ħamis. Immaġna tipo jew eżad pan pan dik. Jew jew sklajn fl-aħħar net meta jibda jkanta fuq missieru. Saret vera drammatika ġew koċ nisna fil-maskerin. Inti kont il-prologue.
Eżat.
Imma jien ma kellix ma kellix. Għadek ma ħallastix tal-eżami.
Insomma, u mbagħad qomt. Kienet f'nofs l-opening act, u mbagħad qomt u għed, wait, jien suppost qed fuq il-palk, x'qed nagħmel fis-sodda? Biex tifmu. Dik kienet ħajti.
Biex tifmu kemm aħna midħla tal-Eurovision, tant li noħolmu li nkunu. Litteralment.
Naħseb li Skajn kellu ħafna minn dat tip ta' ħolm. Fuq Sara Bonnici.
Le, li jkun fuq il-palk tal-Eurovision. Jien il-palk ta' dis-sena qabbadni ħafna ansjetà. Għaliex? Għax kien forma ta' plus. Iva. U għedt daw qegħdin jagħmlu l-performance tagħhom fin-nofs eżatt fejn hemm il-corners tal-plus. They could literally just slip off at any moment. One wrong move, jagħmlu pirouette darbtej flok darba u jispiċċaw fl-udjenza. Qed tara huma tal-ma titgħallimx il-masquerade xi jġielek, grazzi. Spatial awareness.
Jien għoġobni l-park ta' dis-sena. Le kien vera faqa'.
Imma I was like kieku jien qed nagħmel performance hemmhekk ikollna anzjetà. True, imma kienet naqqa in the round moment, kellhom naqqa fej iduru, mhm. jesperimentaw. Mhm. Imma ħa. Lim kienet il-performance favorita tiegħek live dis-sena? Irlanda, hands down. Kemm oġbitni men, kemm oġbitni. U għajja ta' mhux dak il-witch. Mhux bitekx. Le men. Ta' Irlanda faqaw l-alla.
Jiena mm, Jien ma kontx eċċitat għal dik id-diska. Jiena naħseb ninsew li dan huwa l-Eurovision Song Contest. Ma jimpurtanix.
Meta titla' diska li tkun maġġorment dance break bħalma kienet tal-Iżrael is-sena l-oħra. Ma kinitx dance, ma kinitx maġġorment dance break. Jew meta titla' diska li tkun maġġorment twerżiq u mbagħad Justin Zalek u Kay tkun hekk bit-trans pride flag. Emma lok. I'm getting a bit tired Emma of jina queer artists or artists in general just using queer staples to get the endearment of the audience. Okay, I think there's a discussion to be had about that. Nistaw diskutuha fil-aħbarijiet. Eżatt. Jien naħseb li li huma mmertawa però. Ah, jiena ma nafx l-isfond tal-artista, ma nafx x'inhu l-isfond tal-artista. Ħanejlek huma għax għax Bambi. Are they non-binary?
Iva. Okay. Jina nħares lej il-performance, nħares lej spettaklu kollu kemm hu ta' fint bħala pakket. I am talking about the song. I didn't like. Si dik il-ħaġa, dik il-ħaġa xi The performance was beautiful. U mhm. meta rajta fis-semifinali this kind of cinematic moment niftakar frame in partikolari fej wiċċ Bambi Thug kien fil-bottom left corner tal-iscreen u kien hemm wash ħamra ta' dwal huma dehru qishom kienu black and white against the red background and it looked beautiful. Aha. In terms of performance it was great, it's just to me this is the Eurovision Song Contest so jekk inti bħala artist jew artista Ħa twerzaq fuq l-istage biss. Efhem twerzaq jew le I mean jekk hi parti mid-disk għalfejn ma twerzaqx, you know? Ma nafx, jiena nħoss li dis-sena kien hemm ħafna minn daw il-moments, anke tal-Islovenja kellha mument fejn she was like oh oh oh! Jassa!
And I'm like, please. Isi, Veronica!
Girl, ah.
Ma nafx, ma nafx, forsi qed insir wis hekk. Jiena l-staging ibiddil il-perċessjoni kompletament għax jiena like fil-tħejjija għall-finali like ma kelli l-ebda interess din id-diska. Imma kif. Tal-Irlanda. Eżatt, imma mbagħad kif bdejt nara l-snippets fuq Instagram, għax ma provajt ma nsegwix l-ewwel is-semifinali, so kull ma rajt il-voti fl-aħħar. Imma mbagħad kif rajtha like fuq YouTube bdejt ngħid, oh, wow, u vera bidlet il-perċezzjoni. Hi għalhekk kien hemm ħafna diski dis-sena li qishom laqtuni iktar meta rajt il-live performance. Eżatt, u kien hemm diski mbagħad li vera kienu jogħġbuni qabel u kif rajthom live għedt, mm, ma tantx. Pereżempju, tal-Ingilterra diġà kienet question mark għalija togħġobnix jew le, I mean considering that it was Olly Alexander. Look, I mean it's a safe song, it's a pop song speċi. I don't think Olly Alexander has good vocals live.
Mhux l-aqwa. Jaf jagħti performance inħoss imma Kienet naqa nieqsa dis-sena. Kienet naqa nieqsa and again it was a very for me it was one of those prime examples where it's a queer artist and they're using their queerness to get the endearment of the audience. Taħseb, jien ma performance dak was so gay. Le, kienet.
Imma mbagħad, I mean, jekku gay. Ija, men, imma it's like, it's all you're giving us. Oh yeah, fis-sens li li il-diska nifisa

hypersexual, like dejjem immissu l-xurxin, because that was, the performance was just that, they were in a box, in their little boxing gear, touching their pubes the whole time. Sure, imma ara, distanna kien hemm ħafna nies li bdew jilmentaw għax oh, Eurovision was gay, Eurovision was hekk, was queer, bħal mhux dejjem kien hekk, imma insomma. Imma dis-sena kont qed narah ma' xi straight li raħal l-ewwel darba. Mhm. Dan huwa raġel straight biex inkunu għedna kollox. U he was also like, are the men all gay? It's like from a fresh set of eyes I think that's the first thing people notice li l-Eurovision ġie l-ekwivalenti ta' like RuPaul's Drag Race. Nista' nifhem għalfejn tkun xokkanti ta' l-xi nies speċjalment forsi mqabbla ma' snin oħrajn eħe hemm aktar performers li huma out jew li huma espliċitament like gay jew jagħmlu kif ngħidlek turijiet li huma gay. Però fl-istess ħin speċi, I mean, hux straight, hux gay, hux Ma whatever, tagħmilx jekk il-performance differenza. mhix tajba mhix tajba. Dik il-ħa- Eżatt. għax speċi jekk id-diska hija tajba int ħaj- ħa togħġbok id-diska, taf int. Imma billi Nemo li reb- li rebħu huma non-binary ma tantx tagħmel id-differenza, l-punt hu, Mhm. to be fair, id-diska ma tantx togħġobni ħafna. Ta' Nemo. Eh, ma tantx I didn't- tolqotni I didn't personalment. expect it to win. Jiena kont qed nista' l-Kroazja tirbaħ. Eh, M'iniex like Il-Kroazja bħalissa Aw, erim tim em, dagi dagi rim tim dagi dagi. tarbija lażanja. Aha.
Imma xkont qed ngħid. I didn't think it would win. I mean, onestament, the studio version, in my opinion, is stronger than the live version tal-Kroazja. Naqbel.
Ara mbagħad dik ta' Norway, meta smajta l-ewwel darba inti qed li jien qed lek ma tantx laqtitni u inti qed li naħseb live ħad tkun tifqa' u live vera faqat. Si, live faqat imma mbagħad fil-finali rajt il-leħen ibati naqa'. Ija, Għax naħseb tant kienu ilhom qegħdin jagħmluha li by that point. Dak is li jagħmlu ġimgħa hemm daw rehearsals kuljum u mbagħad għandhom is-semifinali u għal min kellu s-semifinali. Plus hemm ħafna shows li jsiru qabel eh, il-konkors nifsu. Eżatt. Ħafna parties.
Eżatt. U għal min kellu s-semifinali l-Ħamis, they only had one day break. Minn Vera, fejn il- vera.
il-finali tlieta kellu ħafna iktar like. U man batti jarġaw jamlu jidir li jagħtu spettaklu differenti minn dak li naraw aħna Jagħmlu live. tal-ġurija. Għal-ġurija, iġifiri apparti jekk xorta waħda jkollhom ġurnata oħra fejn jridu jipperformjaw Jipperformjaw. biex il-ġurija tagħtihom il-voti. Imma biex nagħlaq kont qed ngħidu fuq, you know, li ħafna nies qegħdin juru rappreżentazzjoni super queer vera f'wiċċek. Nista' nifhem għalfejn ħafna nies jissokjaw ruħhom għall-ewwel darba x'forsi mhumiex imdorrijin li jaraw dik it-tip ta' prestazzjoni. Forsi huwa in top li n-nies eventwalment iridu jaqbżu għax tista' mbagħad tagħmel l-argument li ħafna nies qegħdin jew jużaw l-identità tagħhom forsi b'mod biex iġibu l-voti, ok, fine jista' jkun hemm argument li jsir minn dak il-lat. Imma fl-aħħar mill-aħħar jekk in-nies togħġobhom il-prestazzjoni għax again inti trid tqisha bħala pakkett sħiħ kif qed tara dak il-mument. Eżatt. U jien għalhekk hekk kont qed inħares lejha. Nemo's performance might have not been everyone's cup of tea, specifically seeing a person who looks traditionally more masculine but then is wearing a skirt, but at the end of the day they were the one who won. I didn't think Nemo would win simply because I didn't think the song was anything out of Le naqbel miegħek, jiena jien jien ma tantx ġennitni wisq id-diska ma fl-istess ħin ma kontx kontriha għax Nemo huma non-binary. Eżatt. Ma tantx Ma xtaqtha tagħmilx tirbah għax id-diska differenza, m'għamliltix, you eżatt. know, just ma qanqiltnix wisq. Eżatt, eżatt. U nħoss li ħafna nies iħawduhom dawk iż-żewġ affarijiet speċi joħduha kontrihom għax oh, Morru jilbsu dublett fuq il-palk. Oh, imma dawk mhux suppost raġel, affarijiet njo, dak it-tip ta' imbarazz. Jew ħoss li jekk għandek it-talent dak għandu jisboq kollox, jekk inti għandek mod kif inti twassal id-diska tiegħek hux jew bil-bleħnek jew bid-diska jew bil-production jew bil-mod kif itellagħha fuq il-palk. Jien lejn dak inħares. Imma kien hemm diski. Għalija nista' nitkellem.
Kien hemm diski li laqtu l-punti kollha fil-passat. Per eżempju, ħa nagħmel eżempju forsi naqra bażiku, imma Conchita Wurst, dik 2012, hu.

Aħna wasalna f'ġieli nħossni fejn qed nippremjaw lin-nies just because which is amazing but just because they are giving the visibility to the queer community. Aha, dak dak argument validu ħafna. So jiena nħoss ħafna per eżempju fil-każ ta' Nemo that they saw a person who is very comfortable with who they are, with their gender identity,

Ħa ngħidlek, il-fatt li għandhom dik il-preżenza u l-fatt li huma l-ewwel rebbieħa li huma non-binary. Li nafu openly. U li nafu sure.
Naħseb dik ovvjament ħa tagħmel differenza u dejjem ħa tagħti mbuttatura u appoġġ għal dik il-performance. Imma fl-istess ħin, għax tista' teħodha miż-żewġ estremi, pereżempju Nemo jidhirli ġew il-ħames fit-televot, Olli ma ġab xejn. naħseb li xorta waħda n-nies qegħdin jagħtu każ l-ispettaklu innifsu u l-mod kif waslet dik id-diska fil-finali. Eżatt, imma id-diska ta' Willy ma kienet tgħid xejn, man. Titqis li n-nies imbagħad li qegħdin jaraw like kotx irġiel jintmessħu ma' xulxin. Eżatt. Taf int?
Eżatt, eżatt.
Jiġifieri minn lat forsi eħe setgħet għenet l-identità imma min-naħa l-oħra naħseb li xorta waħda ħabba li d-diska ġenwinament għax Ok, forsi mhix il-favorita tagħna, ma pereżempju Wilbert ilu jdoqqa like iffissat bl-ikrah fuq dik id-diska. You know? So nifhem ħafna nies għoġbithom id-diska nnifisha u naħseb imbagħad għalhekk Oli ma ġab xejn għax id-diska just ma resonatx. U mhux għax hija l-agħar diska, imma again il-mod kif jaħdmu bil-voti hemm hekk, biex iġġib għall-inqas vot wieħed trid tkun mill-inqas fil-ewwel għaxra ta' pajjiż partikolari. So, anke jkollok diska li tiġi fil-11 il-post, f'kull pajjiż xorta ma ġib l-ebda vot għax flimkien ma laqtet dik il-qċata ta' fint. So, aha, hemm ħafna politika fil-votazzjoni wkoll, eh, u dik nistgħu niddiskutuha wkoll. Ija, nixtieq nagħmel disclaimer li forsi jkun hawn xi opinjonijiet tul dan l-episodju li mhux neċessarjament kulħadd jaqbel magħhom. Aħna bħas-soltu ġust qed nagħmlu diskussjoni ġenerika bl-opinjonijiet personali tagħna. Imma nixtiequ nisimgħu x'taħsbu wkoll, speċjalment fuq dil-kwistjoni ta' identità dwar diska versus staging slash performance.
Loop! Smajta diska l-ġdida tagħha? Le. Jien ma nsegwix lil Sera Bonnici, men. Jien qasta li Eurovision ma tantx laqtitni. Jien verġbitni.
Il-performance kienet slej. Imma l-vocals tagħha kienu weak. U d-diska ma tajt xej fl-opinjoni tiegħi. Jien ma naqbilx miegħek. Ħan kun onesta jiena ma nifhimx meta titkellem ukoll. Kutant kanta naqbel kursiv. Ah.
Ejja ħan komplu. Wow!
Konserva ta' Three Hills Brand. Alternattiva għal Moroccan Oil. Ibhiew jekk qed tisimgħuna jekk jogħġobkom ikkunsidraw il-Konserva ta' Three Hills Brand bħala sponsor għal Eurovision 225.
Mhijiex rakkomandata għal iżda liġa ma' ġismek, iżda hija tajba u bnina għal ġo ħalqek. Agħmilha ma' panina bis-salami, ħobż biż-żejt, fl-imqarrun.
Ftira.
Ħobż biż-żejt.
Ftira. Ok.
Thank you.
Nagħmluha fuq il-pizza? Le.
Aħna rrealizzajna li s-segment preċedenti kien nofs siegħa. We're not even gonna apologize for that. Le, għax naħseb li.
Lok, kien hemm punti importanti li semmejna. They had to be said. They had to be said, they had to be put out there. Eżatt. To the fucking 150 followers that we have. U żewġ semmija regolari li għandna li huma Karl u il-burner account ta' Karl. U dak is-semmiħ partikolari mill-Finlandja.
Eżatt.
Is it you, Karja?
We know you're out there, ok? Daf li tisma. Le, kienu Windows 95, man. Iqaf, iqaf, dik it-tanga men, ħajkolli nightmares fuqa. Anyway. Insomma, ma tantx nbidlu suġġett, ta' xorta fuq l-istess suġġett. Ma nafx għalfejn waqgħu ġifieri.
Ok, ġax kellna bżonn pawża reklami għal sponsors tagħna li ħajġu dik ġiżi. Minna mufti.
TBD. I mean, jiena f'moħħi tiġi naf minn ħajkun l-sponsor. Min? Karja.
Le. Mux Joost.
Eh, Għardi ġaftaħna il-podcast. Dan huwa l-episodju ta' Joost. Inti semmiħ, episode 3, Joost Klein.
Euro papa. Euro papa. anyway, diġa qbadna l-konverzazzjoni minn sorma, imma naħseb ta' min forsi nagħtu naqa sfond ta' kif beda l-Eurovision, għax l-ideja tiegħi hija li nitkellmu naqa fuq kif. Il-Eurovision żviluppa dak li hu, imma speċifikament nixtieq norqtu għaliex għalfejn naħseb li jiena huwa konkors politiku. Mela, jiena minn dejjem kont nistaqsi għalfejn l-Iżrael pereżempju, għax l-Iżrael hija naħseb l-iktar pajjiż li ilha ilu jieħu sehem fil-konkors, però jisa' m'hemmx spjegazzjoni t'għalfejn għad hemm għax, okej. Il-spjegazzjoni hija għax huwa parti mill-EBU. U kull minn għandu minn kull minnu imsieħeb fl-IBU jista' jipparteċipa.
Imma jiena naħseb ukoll li tagħmel sens għaliex l-Eurovision ġie maħluq post-war bħala tipo ta' rappreżentazzjoni ta' issa il-pajjiżi kollha tal-Ewropa huma maqudin flimkien, war is over, U issa kulħadd ħbieb, kulħadd kuntent, kulħadd ferħan. Meta nifhmu naqra l-istorja tal-Iżrael li roughly roughly l-Iżrael huwa pajjiż li ġie maħluq wara t-Tieni Gwerra Dinjija bħala post fejn setgħu jirritornaw ħafna Lhud li ġew displaced waqt il-gwerra, it logically, even politically, it does make sense that Israel is a participant. Naħseb imma, xi ħaġa nista' jaqbel magħha kulħadd fil-kuntest tal-Eurovision ta' dis-sena hija li la fil-kuntest tal-Iżrael dal-qabda diskors li aħna għandna nisseparaw l-artist minn dak li għaddej f'pajjiżu li ma neħħejniex l-Iżrael mill-Ewropa, għalfejn id-diskors allura ma kienx l-istess fil-konfront tar-Russja? Għax meta r-Russja bdiet tattakka l-Ukraina, mill-ewwel, kien għadu aqqas wasal l-Eurovision, imma mill-ewwel Kien hemm ħafna entitajiet fosthom il-Eurovision li ħabbret li Russja ma tistax tieħu sehem fil-Eurovision minħabba ovvjament l-affarijiet li qed isiru fl-Ukraina minħabba r-Russja. Fuq livell tekniku għax m'għadhomx fl-EBU u nsejt eżattament ħarġux huma jew well kienet ġejja li huma jiġu skwalifikati either way imma eventwalment jew tkeċċew mill-EBU jew ħarġu huma stess ma nafx kif taħdem imma issa indefinittivament ma jistgħux jirritornaw għax m'humiex membri tal-EBU. Tal-EBU. U dak fl-aħħar qed ngħid qed insemmi qed nisħaq fuqu dal-punt għax dik il-ħaġa li tħollu torbot. Għax bl-istess mod il-Belarusja, ħa nsemmiha aktar tardie imma nista' nsemmi issa, il-Belarusja ilhom issa ma jipparteċipaw naħseb xi tliet snin. U l-aħħar diska li ppruvaw jibagħtu huma stess ġew ġew skwalifikati wkoll għax id-diska kien fiha ħafna Bażikament hi kienet kienet kienet ħarġet fi żmien fl-2020 Kien hemm ħafna protesti fil-Belarussja minħabba u jidher li kienu l-akbar protesti jew l-aktar vjolenti li qatt kien hemm fil-pajjiż. U minħabba l-fatt illi kien hemm elezzjonijiet, reġa' tela' Alexander Lukashenko li jitqies u jitqies bħala l-aħħar dittatur tal-Ewropa minn ħafna, minn ħafna. U I mean, kemm ħafna allegazzjonijiet u fl-opinjoni tiegħi x'aktarx huma minnhom li l-elezzjonijiet kienu mbagħbsa u ma kinitx ġusta. Saħansitra, I mean, kien hemm ħafna trażżin ta' dimostranti li ħarġu fit-triq, il-fatt li l-Kap tal-Oppożizzjoni, jidhirli Svitlana Tsahanouskaya, kienet ġiet eżiljata fil-fatt u issa tgħix il-Litwanja. U jiġifieri, you know, anke jekk l-elezzjoni nifisha ma kienx imbagħad I mean hemm ħafna affarijiet xejn madwar ta' fint. U insomma, u d-diska li provaw jibgħatu is-sena ta' wara għal Eurovision kien qed jisimha it-traduzzjoni letterali kienet Ħa ngħallimkom xi ħaġa. Davinja dik.
Davinja min? Davinja.
Davidna.
Davidna jew xi ħaġa. Le, le, d-diska ma waslikx għax ġiet skwalifikata. U kienet fuq, I mean kien hemm ħafna undertones dwar, you know, propaganda favur il-gvern u kontra d-dimostranti li ħarġu jipprotestaw. So għal dik ir-raġuni ġiet skwalifikata, pprovaw jibagħtu disk oħra, anke dik ġiet skwalifikata, u mbagħad huma wkoll m'għadhomx fl-EBU. So issa bħar-Russja indefinitivament ma jistgħux jipparteċipaw.
Hija imma l-EBU għandha l-poter li tiddiskwalifika lil xi ħadd, għalfejn ma skwalifikatx l-Iżrael man. Well, nibdew bil-fatt li Moroccan Oil huwa l-akbar sponsor. They get another sponsor man, jiena dik għalija l-Eurovision sar wieħed mill-iktar spettakli magħruf madwar id-dinja. Wieħed mill-iktar spettakli huwa segwit madwar id-dinja għaliex simultaneously f'dawn l-aħħar ħamest ijiem li għadha kemm għaddew fi żmien li kien hemm l-Eurovision, Naħseb nistgħu, we can safely say that at least 60, 70 percent of the population is tuning in. Tad-dinja, tal-popolazzjoni globali, man. Għax il-Eurovision sar magħruf mhux fl-Ewropa biss, ma' kullimkien. Hekk hu. Sewwa, jiġifieri inti trid tgħidli li l-unika sponsor li tista' ssib huwa l-Moroccan Oil? Imma s-sinjaliet jagħmluhom minn jeddhom u dik il-ħaġa li taħraqni mbagħad għax Appuntu! imbagħad qed qed turini l-valuri tiegħek x'inhuma, Qed ta- li inti qed appuntu! tmur għal kumpanija li fil-vert fil-fatt hija Iżraeljana U- u tagħmilha il-sponsor mhux wieħed mill-isponsors, l-isponsor L-ewlieni, prinċipali. eżatt. U m'intix tkun konsistenti lanqas. Għax tliet snin ilu r-Russja ġiet skwalifikata u aħna bħala udjenza ma nidħlux fihom dawn l-affarijiet tal-EBU, li r-Russja m'għadhiex fl-EBU, da- Eżatt, hekk hu. Ir-Russja ġiet skwalifikata eżattament meta bdiet tattakka l-Ukraina, mela aħna bħala udjenza fhimna li l-EBU għamlet dan l-istand, neħħiet ir-Russja mill-kompetizzjoni, U wriet x'inhuma l-valuri tagħha. Il-valuri tagħha. Għalfejn m'għadniex konsistenti? U dik il-ħaġa għax l-Eurovision suppost, fil-virgoletti, mhuwiex konkors politiku, jew għall-inqas hekk jgħidu. Jien qgħodt naħseb li hija politika minħabba l-fatt li Anki meta toqgħod tmur fuq il-palk u toqgħod tkanti dwar paċi, dwar l-mħabba u dwar l-isliem, dik hija mossa politika. Issa forsi mossa politika aktar diġeribbli, forsi aktar faċli għal dak li jkun li jaqbel magħha u m'intix qed you know m'intix qed tkanta fuq il-gwerer u x'naf jien, allura m'intix qed m'intix qed tifred in-nies bl-istess mod. Anzi qed tipprova tgħaqqadhom. Imma Dik ir-rieda li tgħaqqad in-nies hija xi ħaġa politika. Għandha l-għeruq ukoll fil-mod ta' kif beda l-konkors innifsu. Għax forsi anke l-motivazzjoni ma kinitx li jkun konkors politiku, imma l-Eurovision beda u kien tnebaħ minn Sanremo fil-verità u beda fil-ħamsinijiet. Imma nibet fl-istess żmien, fl-istess mewġa tista' tgħid ta' pereżempju l-Komunità tal-Faħam u l-Azzar li eventwalment saret l-Unjoni Ewropea. Eżatt. L-idea kienet għal dik il-komunità li jinħoloq suq uniku u li jkun hemm li ma nibqgħux naħsbu fl-interessi nazzjonali imma minflok qisna niġbruhom flimkien. Eżatt. U tista' tagħmel l-argument, u naħseb li hu validu ħafna, li l-Eurovision bl-istess mod imma minflok iddaħħal forsi il-politika innifisha qed tuża l-mezz tad-diski. U hija xi ħaġa iktar soċjali wkoll li forsi nies madwar l-Ewropa li ma tantx huma midħla tal-politika xorta għandhom sehem f'din l-unità, f'din l-għaqda, billi jużaw il-mużika minflok, billi jużaw xi ħaġa li fil-verità hija ħafna iktar aċċessibbli għall-maġġoranza tan-nies. U jien vera nemmen fiha għax niftakar l-ewwel darba li kont rajt l-Eurovision fl-2010, bdejt niskopri pajjiżi li qatt biss kont naf li jeżistu, kulturi, lingwi li qatt biss kont naf huma lingwi. Għalhekk napprezzah u nara l-potenzjal f'konkors bħal Eurovision. Għax hija qsim ta' kulturi wkoll.
Eżatt. Dik hija l-isbuħija tal-Eurovision. U jien għalhekk jogħġobni daqshekk, ħabba l-lingwi ġodda li niskopri, b'ragħad naqgħod bajża ġifier nħobb il-lingwi, imma li nesponi ruħi għal Mużika aktar etnika, mużika aktar kulturali, mużika mnebbħa mill-isfond kulturali ta' dak li jkun, taf int? Naqbel ma' dak kollu li qed tgħid. U jiena fuq dil-biċċa tax-xogħol għax going back to the point li Moroccan Oil huwa l-isponsor ewlieni tal-Eurovision u U dawn fl-aħħar snin biex niftehmu. Eżatt.
qatt ma kien. Riċentament. F'daw l-aħħar tliet snin jidhirli li sar l-isponsor prinċipali. Jew forsi aktar. Imma jiena nemmen ukoll men li if Eurovision really wanted Moroccan Oil to be the sponsor, they could have done it in a way that wasn't so in everybody's face. They could have still been consistent and removed Israel from the competition. Anka l-kuntest soċjali, men, memx għalfejn nidħlu fil-politika, ma l-kuntest soċjali jena nemmen li bħalissa u konsensus madwar l-Ewropa speċjalment fin-nies tal-ġenerazzjoni tagħna, li qed insegwu x'inhu jiġri u li naqblu li l-Iżrael qed tagħmel atti vera vjolenti fuq in-nies mill-Palestina u. Iva u le, għax hemm ħafna nies li huma favur l-Iżrael f'din it-tilwima li huma fl-Ewropa. Well, it-tliet punti li tat il-ġurija Maltija lill-Iżrael huma naħseb. L-Iżrael saħansitra ġew jidhirli t-tieni jew it-tielet fit-televot, jiġifieri kieku ma kienx hemm jien naf il-Kroazja, Probabbli kienet tiġi l-ewwel net. U d-diska U probabbli u kienet d-diska tirbaħ ma kienet aktar tgħid pere- xejn. X'inhu?
Id-diska ma kienet tgħid xejn. Si, id-diska kellhom ibidluha wkoll. Għax Eħe. oriġinarjament kien I jisimha was October so Rain. confused, man, għax jiena smajt dawn l-istejjer kollha dwar li like l-Iżrael ħadtilha diska em, b'messaġġ vera politiku, pro-Iżrael, dawn l-affarijiet kollha. U mbagħad rajt performance tal-Iżrael and I was like, okay, di evidentament mi tagħmel xejn politiku, ġi ġast terra tiżżeglek fuq il-palk. Imma si għalhekk imbagħad it-televot huwa politiku wkoll, għax fil-verità d-diska Ma kienet tista' tgħid tħares xejn. lejha kif trid, forsi toġobha, forsi ballad pjaċevoli Girl, għal widna. fit-tieni semifinali l-Ħamis. Imma diska qatt dik id-diska qatt ma kienet ħa tmur daqshekk tajba kieku ġejja minn pajjiż ieħor. Ieħor. Għax hemm il-fatt illi n-nies qegħdin jinġabru wara dik id-diska biex juru appoġġ għaliha. Lill-Iżrael. Bl-istess mod, bl-istess argument tista' tagħmel li l-Ukraina faqgħet it-televot meta faqgħet il-gwerra minħabba l-istess fond. Imma biex inkunu għedna kollox l-Ukraina dejjem tajjeb tmur. Le, l-Ukraina dejjem sena ġew il-ħames.
Dejjem tajjeb, imma naħseb ħafna nies għamlu l-argument li dik is-sena ma kinitx l-aktar sena b'saħħitha tal-Ukraina imqabbla ma' snin oħrajn. Imma ovvjament ċerti ċirkostanzi ħajwassluha biex Biss tirbaħ. biss is-sena Imma ta' then qabel again- l-Ukrajina kienet ħafna iktar b'saħħitha. Naħseb, jien hekk naqbel ukoll. Imma dik m'għandix problema biha għax again, għalija l-Eurovision huwa konkors politiku. Ma jimpurtanix li diska ħa tirbaħ għax faqqgħet gwerra. Ħalli, ok, jien naqa' mbajjes għax id-diska ma vera ta- togħġobni. Imma, imma l-aħna qabdu das-suġġett ta' meta rebħet l-Ukrajina minn aħna bħala bħala poplu Tant hija xi ħaġa politika di li jisna s'hemmhekk biss sirna naraw hi ħa nivvutaw l-Ukraina biex nuruhom support għaliex bħalissa qed jiġu attakkati mir-Russi bla bla bla bla bla. At the end of the day ir-riżultati li qed ikollna tal-Eurovision ma jagħmlux sens għaliex ir-rebbieħ tal-Eurovision għandu jkun il-host tal-Eurovision fis-sena li jmiss. Issa tista' tgħidli kif l-Ukraina li huwa bħalissa pajjiż imfarrak u li ilhom issa kemm tliet snin għaddejjin f'din il-gwerra, kif jista' jkun il-host tal-Eurovision? Loġikament ma tagħmilx sens. U għalhekk imbagħad ġie ko-ospitat mir-Renju Unit imbagħad dik is-sena. Ija, imma xorta ma tagħmilx sens, man. Inti tista' turi sapport lil dak li jkun, all right, imma Anke jekk nieħdu inkonsiderazzjoni li dik id-diska, partikolarment f'dik l-edizzjoni tal-Eurovision u meta nqabbluha mad-diski l-oħrajn tal-Ukraina, ma kinitx forsi l-iktar waħda li kien ħaqqha tirbaħ, it was purely this political stance that people were taking li aħna ħa nivvutaw l-Ukraina għax irridu nuruhom support. See, dik imbagħad ma ddejjaqnix għax jiena m'għandix problema biha għax l-aktar mod kif inti tista' turi l-appoġġ tiegħek fil-kuntest ta' dan il-konkors huwa billi tivvota. Ta' fin mhux biex qed turi li inti toġbok id-diska, imma hemm ħafna sfumaturi ġiġifieri meta inti taqbad jew SMS taħli l-flus u tibathom ħalli turi l-appoġġ tiegħek għal diska partikolari. Imma again allura qed ninsew men x'inhu l-punt tal-Eurovision għax il-punt tal-Eurovision altogether kien li nħallu naqra l-politika warajna u bħala l-pajjiżi kollha tal-Ewropa jew il-pajjiżi kollha li huma reġistrati mal-EBU, whatever, we come together and it's a friendly music competition. Well hija, imma hemm ċertu limiti inħoss ta' kemm tista' tkun friendly. Għax imbagħad għax Għax bl-istess mod speċi ma nistax jiena konxjament ma nistax ingawdi, ma tistax togħġobni d-diska li ħa tibgħat l-Iżrael u ma nħossnix komdu li jiena nikkonsma dik il-mużika meta naf illi huma qegħdin jitħallew jipparteċipaw f'din il-komunità illi ċar u tond ma naħsibx li jappreżentaw il-valuri li nirrappreżenta jiena. Appuntu, imma għalhekk kellha tkun l-EBU li tiddiskwalifikhom mill-kuntest in the first, mill-konkors in the first place. Le, dik imbagħad naqbel miegħek għax ma naħsibx li kellhom jipparteċipaw. Imma mbagħad trid tistaqsi, aħna mbagħad fejn ħa naqtgħu linja? Għax fil-verità l-Iżrael ilha tipparteċipa issa pparteċipat jidhirli għaxar darbiet aktar minn Malta u ilha bdiet madwar l-istess żmien li bdiet Malta fil-Eurovision, imma Malta kienet ħafna aktar assenti għal ħafna aktar żmien. U fil-verità, I mean, l-Iżrael kienu rebħu xi erba' darbiet issa Imqabblin ma' pajjiżi oħrajn hemm ftit pajjiżi li rnexxilhom jirbħu daqshekk. Imma mbagħad tibda tgħid il-gwerra fil-Palestina ma faqqatx mil-lejl għan-nhar, ilha għaddejja mill-1948, allura. Fejha taqta' l-linja.
Fejha taqta' l-linja għax imbagħad kienu fl-eqqer tagħha diġà fis-sebgħinijiet meta bdew. U bl-istess mod speċi r-Russja kellha bżonn tinvadi lill-Ukraina biex tiġi skwalifikata. Żgur għax anke fl-Ukraina l-attakki vjolenti u tipo It-tensjoni dejjem kienet hemm, speċjalment meta tħares għaxar snin ilu meta r-Russja kienet annessat lill-Krimea. U s-sena ta' wara kien hemm ġamgħala li kantat dwar id-deportazzjoni tat-Tatari mill-Krimea u rebħet ukoll dik il-konkors. Għalhekk naħseb li dawn l-affarijiet, dawn il-kwistjoni tant huma marbutin ma' xulxin, ma nisax niddisassoċja il-politika mill-konkors, għax mit-track record tal-Eurovision innifsu, mill-mod tan-nies kif iġibu ruħu, anka sempliċi fatt li l-Greċja u ċipru il-ħin kollu ipartu l-voti. u viċi versa. Nistgħu mmorru lura issa qabel ma forsi, minn mindu t-tensjoni fin-naħat ta' tal-pajjiżi bħal m'huma s-Serbja, l-Ukraina, l-Polonja, ġiet iktar iktar ħa ngħidu hekk b'saħħitha minn mindu r-Russja formalment ejja ngħidu hekk attakkat l-Ukraina, before that Eastern Europe always voted for each other. Jiena biex nitnejjek kont ngħidilha għal Mommy, daw inqassmu, just biex ikunu jistgħu joqogħdu jivvutaw 'il xulxin. Bye.
Like literalment imma. Imma see again imbagħad Imma joħroġ issa dak is-sens issa issa politiku għax għandhom daret dak is-sens ta' il-folja. komunità. Issa daret il-folja li jien għalija Għandhom sfond mhux simili imma komuni. Eżatt, eżatt, imma jiena naħseb imbagħad ukoll min-naħa tal-Eurovision u min-naħa tal-EBU għandu jkun hemm ċertu kriterja men li diska għandha tolqot u jekk dal-konkors verament għandu jkun wieħed non-politiku mela għandu jkun hemm kriterja ta' x'jista' u ma jistax jiġi diskuss fid-diski. pereżempju. Imma dik imbagħad ma naqbilx magħha Imma sa xo- ċertu punt xorta, għax xorta hemm ċertu tip ta' censorship. hemm ċertu Għax tip ta' jo, jo censorship għandna, imma jo, li ma naħsibx li fil-kuntest tal-Eurovision ma naħsibx li kull tip ta' ċensura hija ħażina. F'liema sens? Jien mhux qed ngħid li mbagħad jien naf joħroġ ċatt tal-Labour nibagħtuh għall-Eurovision joqgħod ikkanta kemm hu tajjeb il-Gvern u kemm hu tajjeb Joseph u Appuntu. x'naf jiena. Imma naħseb illi fejn jidħlu il-valuri tagħna bħala komunità Ewropea, għax imbagħad jiena nemmen f'dawk il-valuri, Aha. x'suppost tirrappreżenta l-Ewropa u b'estensjoni l-Eurovision u Unjoni Ewropea u entitajiet simili, naħseb ma fiha xejn ħażin li aħna nippromwovu dawk il-valuri permezz ta' dan il-konkors. Imma għalhekk imbagħad nibda ngħid, ma naħsibx li inti tista' titratta kull tema politika bl-istess mod. Pereżempju, meta Jamala kienet qed tkanta dwar kemm ġarbu niket l-antenati tagħha meta kellhom bżonn jitilqu minn pajjiżhom, jitilqu minn min fejn kienu trabbew. Imma kważi kważi tista' tqisha storja personali, not necessarily a political discussion. Sure, imma xorta waħda fiha sfumaturi politiċi, taf int, u fil-fatt kemm ħafna nies ikunu ssemmew dik is-sena li ma kellhiex jew la tipparteċipa u wisq anqas tirbaħ minħabba t-tema li kienet qed tiddiskuti. Imma naħseb illi permezz ta' dik id-diska qed twassal messaġġ li fl-opinjoni tiegħi huma paralleli mal-valuri li nħaddan jiena bħala Ewropej, diska li hija kontra l-okkupazzjoni, li hija kontra l-neokolonjaliżmu. U għal dik ir-raġuni naħseb li kien ħaqqha post tipparteċipa fl-Eurovision, taf int? Imma mbagħad diska pereżempju li tipprova tibgħat il-Belarus li hija favur it-trażżin tad-dimostranti u tipprova tpitter il-gvern Gvern li huwa fil-verità dittatorjat. Le, ma naħsibx li għandha tiġi trattata bl-istess mod, għax naħseb il-mod kif qed twassal il-messaġġ, il-mod kif qiegħda tgħid l-istorja u l-valuri li qiegħda tħaddan b'dik il-lirika huma kompletament l-antiteżi ta' x'suppost għandha tkun, għandu jkun dan il-konkors. Ma naħsibx li hemm tweġiba tajba u tweġiba ħażina għax fl-aħħar mill-aħħar trid tolqot kollox skont Dik id-diska partikolari, l-ebda diska ma tkun l-istess u l-ebda messaġġ ma ħa jkun l-istess, imma li naqbdu u ngħidu ċar u tond li l-Eurovision mhuwiex konkors politiku ma naħsibx li huwa minnu. Naħseb li għandu tendenzi politiċi. Jiena ġieli meta nisma' diski tal-Eurovision, ejja ngħidu minn ħa mit-2005 lura, ġifieri d-diski antiki tal-Eurovision, nibda ngħid kemm kienu ġast itellgħu diski normali. Għax illum il-ġurnata kull sena ikollna jew xi diska like ġejja b'xi messaġġ politiku li like wow tifqa' kull m'hemm jew diska vera b'saħħitha. Il-Eurovision vera nbidel anke in terms of x'qed naraw aħna bħala udjenza, x'qed naraw jiġi rappreżentat. Għax meta naraw pereżempju d-diski fi żmien Chiara u fi żmien Irina Losco, dawk kienu just literalment just diski. Tal-imħabba. Tal-imħabba, like li nisimgħu fuq ir-radio. You know what I mean? Eżatt, eżatt. Jiġifieri jiena ma naħsibx li allavolja dejjem kien hemm dan l-isfond xi naqra politiku fil-Eurovision minħabba kif inħalaq, imma ma naħsibx li mbagħad fil-kuntest tal-artisti li kienu qed jitilgħu jirrappreżentaw lil pajjiżhom dejjem kien hemm din il-kuxjenza politika. Le, Jien mija naħseb- fil-mija.
U mhux mhux ħassiba f'kull diska lanqas Le, għax lanqas, diski għax għandhom pereżempju għandhom jekk- l-inten- jekk l-idea inħa- li ntiħu gost tismagħha. Eżatt, jekk inħarsu lejn id-diska tal-Awstrija ta' dis-sena. we will rave.
She wants to rave. She wants to rave, and I support her. Rave, like, bitch.
rave, Like- girl.
Get your juice. Ok?
Eżatt. Jekk nħarsu li diska li kull- kull ta' Malta kull sena aħna qatt ma ma nix ċellu li biżejjed dan il-pajjiż biex nikbu diska politika. Like, We're in a loop. aħna kull sena jkollna Eurovision mass meeting. Dawk id-diski politiki tagħna, politiċi. Aha. Eżatt.
Intella waħda minnhom il-Eurovision. Aha, imma rridu nkantaw aħna tnej. Eżatt. U Robin. Robin ġust fil-background jagħti backing vocals. Imma tifhimni x'qed nipprova. Qed nifhem x'inti tgħid, ma nsibx li minix tal-fehma laqqas li l-Eurovision għandu jkun biss konkors politiku għax hemm ħafna hemm lok ta' dawn id-diski fejn ġust tisma' titfi d-dinja, tieħu gost tismagħhom u mbagħad terġa' tqum l-għada ta' xogħol u taqta' l-vini.
You know, dak it-tip.
Imma again, naħseb u x'inhu l-każ it-tema komuni hija li qed tipprova toħloq dan is-sens ta' għaqda, hux b'diska bħal Serta Berener tgħid, Every way that I can! jew Jamala toqgħod tkanta fuq l-spustament tan-nies. Jekk tmur għall-aktar ħaġa essenzjali qed tipprova toħloq xi sens ta' għaqda, waħda qed tagħmilha billi toqgħod iżżeffen żaqqa, l-oħra qed tagħmilha b'mod aktar, you know, eehh! Taf int? Dejjem, dejjem nibqa' mmur lura għall-idea ta' valuri. Jiena ġieli nħobb nagħmilha naqra tal-avukat tax-xitan naħseb. La inti qed toħloq spazju fejn tista' tmur int u tirrappreżenta l-pajjiżek b'diska fejn qed qed tagħti viżibilità lill-valuri tiegħek kemm bħala persuna b'valuri Ewropej, kemm bħala persuna b'valuri li għandhom x'jaqsmu mal-LGBTQI community, bħala persuna artistika. Inti għandek id-dritt tmur tkanta u titkellem dwar dawk il-valuri u tirrappreżenta dawk il-valuri. Mela jiena nemmen imbagħad li jew għandu jkun hemm ċertu kriterja jew ċensura fuq kulħadd jew inkella tħalli 'l kulħadd ikanta fuq xiex irid. Għalhekk imbagħad naħseb li titqies kollox skont il-każ. għax Jiena m- meta smajt li d-diska tal-Iżrael dis-sena kienet se tkun waħda dwar fejn ma nafx ma- milli fhimt jien kienet se tkun diska where they're joyfully singing about the first day of attacks, jiena fhimt. ma nafx, ma rajtx il-diska x'kienet ma smajthiex. F'xi Hemmhekk- sens ma smajtx kif kienu l-lyrics Ma oriġinarjament. qatt, jiena ma qatx qatt biss naqrahom.
smajtha d-diska, ma nafx ma nafx x'inhi d-diska. Imma dak li fhimt li kienet għandha verament x'taqsam ma' meta bdew l-attakki. Hija dwar reżiljenza dwar dak iż-żmien. U fl-istess baqgħet ġas saret aktar sottili fl-aħħar verżjoni. Issa f'din li tellgħu ġifieri. Hija ġas kull referenza espliċita you know li kellhom qabel bħal qabel minflok kienet October Rain issa saret Hurricane jagħmluha aktar sottili jew mhux sfaċċatament ovvja dwar xiex qegħdin jitkellmu. Ma nafx, I don't know what to do with it, to be honest. Jien ukoll I was a little bit confused meta kien hemm dik l-interview footage ta' meta staqsewha lilha lill-kantanta Iżraelita jekk taħsibx li l-preżenza tagħha fil-Eurovision qed tippreżenta riskji għall-parteċipanti l-oħrajn u għall-udjenza. Dak Joost kien staqsielha. Le, mhux Joost kien staqsielha, imbagħad meta staqsewhielha il-da tagħha l-manager jew x'inhu. Qalet m'għandek bżonn twieġeb. Eħe, u Joost qalha għalfejn. Eżatt.
And then everyone was saying oh the Israeli singer gave such a good response u kulħadd qabad iċapċpilha but basically what she said is hemm security guard. If we condense what she said, That's what she said. There is a security guard, you're safe. So that conversation also confused me a little bit, like... Blima mod?
I don't understand why the singer's presence should be a risk anka fil-kuntest li hemm gwerra bħalissa bejn l-Iżrael u l-Palestina. Why should the Israeli singer's presence in Eurovision pose a risk? Eħe, f'dak l-ambjent.
Ma stajtx nifhem għalfejn staqsuha hekk. Naħseb trid jew ma tridx eħe tikkawża riskju għax I mean nies kien hemm kien ħafna dimostranti barra f'Malmö waqt li kien qed isir konkors. Nista' nifhem għalfejn saqsewha għax mhix fil-kontroll tagħha l-affarijiet isirux vjolenti jew le. Imma normalment protesta qabel ma. Fis-sens bil aktar mill-protesta nnifisha, il-preżenza ta' persuna daqshekk kontroversjali f'dak il-post, f'post speċjalment fejn in-nies espliċitament qegħdin jgħidulha biex ma tkunx preżenti, issa mhux qed nidħol fil-mertu ta' kellix tkun hemmhekk jew le, imma trid jew ma tridx, trid jew ma tridx, ir-riskju qed iġġibu magħha, Għax imbagħad ma tafx inti b'mod estrem in-nies kif jistgħu jirreġixxu bil-fatt li għandek xi ħadd daqshekk ta' polemika preżenti fost dawk in-nies l-oħrajn. Does that make sense? Yes, it makes sense, imma again, the risk, it was her, she was putting herself at a risk, la dak huwa d-diskors, la d-diskors huwa li kien hemm nies barra l-edifiċċju fejn qed isir l-Eurovision li kienu qed jagħmlu dimostrazzjonijiet jew protesti Iva, iva, ma kont jekk ikun hemm att vjolenti dak ovvjament jista' jqattar u jweġġa' l-ħaddieħor. Okay.
I guess dak l-argument li kienu qegħdin jipproponu. I don't know, I feel like it is a little bit far-fetched as also we rarely hear about protesters themselves starting violence, normally violence is incited by the people trying to calm down the protesters or contain the protesters. Le, jien mhux qed ngħid id-dimostranti kienu ħajkkawżaw violenza, aktar hi kif tgħid għandek tkun imħassba bil-fatt li hemm nies li ma jixtuqukx hemmhekk u ċertu nies ma jixtuqukx hemmhekk passjoni Mela missa kienet dik il-mistoqsija mhux do you think that it poses a risk a risk to the other participants? Tidwir ma nlowż hemmhekk għax il-preżenza tagħha f'kuntest mużikali x'għandu x'jaqsam mal-fatt imbagħad jekk ħa nagħmlu li li pajjiżha qed qed jitfa' l-bombi f'pajjiż ieħor. Well le, I mean specjalment jekk tuża l-argument li ħa nagħmlu distinzjoni totali bejn il-pajjiż li qed jibgħat versus id-diska u l-kantanta infushom. Le, u anke jekk ma nagħmlux id-distinzjoni bejn il-pajjiż u l-kantanta, orajt, il-kantanta telgħet tirrappreżenta lil Iżrael f'konkors l-Iżvezja ma' ħafna pajjiżi oħrajn mill-Ewropa. Il-fatt li l-Iżrael bħalissa qed tagħmel atti vjolenti fil-Palestina Kif għandu jimponi riskju fl-Isvezja waqt il-konkors tal-Eurovision? Skont il-valuri ta' dik il-kantanta partikolari wkoll għax pereżempju Netta meta rebħet mhix sempliċiment kienet, well kienet qed tirrappreżenta l-Iżrael u rebħet bid-diska tagħha li ma kinitx xi diska politika, ġast kienet diska li n-nies iħobbu jisimgħu. Imma n-nies imbagħad ovvjament peress li mill-Iżrael saru jafu wkoll li hija ukoll għandha valuri.
Aktar milli valuri fis-sens hija espliċitament hija favur like l-IDF li huma l-forzi ta' mhm. tal-Iżrael li bil-fors in-nies jidher li bil-fors għandhom lieva hemmhekk jekk mhux sejr żball, allura bil-fors jridu jitlu jagħmlu xi xogħol militari at some point. Imma aktar minn hekk like imorru oltre, you know, like juru appoġġ juru appoġġ like espliċitu jippromovu l-IDF, kantaw għall-IDF dak it-tip. U I guess imbagħad dik il-problema li aktar nies kellhom bnetha. L-istess raġuni għalfejn ma xtaqwiex li tipparteċipa fil-Europa Park dis-sena li għaddiet, aktar milli għax tirrappreżenta lil Iżrael innifisha minħabba l-fatt li hija tant favur l-IDF u l-IDF in turn huma dawk li qegħdin jikkawżaw tant dannu lill-Palestina għax dik hija l-forza u l-entità militari li qed tikkawża u ġġarrab dak il-ġlied kollu. Ma nafx x'inhuma l-valuri ta' Eden li rrappreżentat lil Iżrael dis-sena, ma nafx ma nafx x'inhuma l-valuri politiċi tagħha, ovvjament qed nimmaġina li hija favur l-Iżrael, għalhekk kienet pjuttost simbolika li hi tirrappreżenta l-pajjiż din is-sena. U jiena nemmen li l-ALBU għamlet id-deċiżjoni eżekuttiva li mhijiex se tiddiskwalifika l-pajjiż U la hi din la qatt ma għamlet l-ebda statement li kien kwistjonabbli li wera ċertu valuri tagħha or whatever, ma nafx men, jiena I mean, jien naħseb li mill-bidu net l-Iżrael ma kellhomx Ma kellhomx jipparteċipaw in the first jipparteċipaw, place. dik naqbel magħha jien, imma la li Bio għamlet id-deċiżjoni eżekuttiva li ħa tħallihom jipparteċipaw u di ma qalgħatx problema waqt li kienet hemm, ġast marret ipparteċipat lestiet u daqshekk. Ma nafx għal, again, dejjem irridu ndeffsu l-affarijiet politiċi, man, dejjem iridu jdeffsu ċertu affarijiet li like, jiena ma nafx, jien vera ma stajtx nifhem għalfejn kellhom jistaqsuha dik il-mistoqsija. Ma fhimtx x'kienet ir-rilevanza tal-mistoqsija, ħassejthom just qed they're start, trying to start a fire, a hot discussion, taf kif. Iva, veru, veru, ħafna nies iġibu dik il-kwistjoni politika anki jekk ma tkunx hemmhekk. Fil-fatt, kont qed nara il-konferenza li kienu għamlu Nemo wara li rebħu. X'għad saqsihom, dwar x'jaħsbu dwar l-iskwalifikazzjoni ta' Joost. Li ovvjament imbagħad qiegħed tintroduċi xi ħaġa politika bla ma trid. Toġobhom id-diska ta' Joost, man. U bħala kompetitur meta jiġi skwalifikat xi ħadd, the odds are better for you, man. Like, what type of question is that? Why would you ask one of Joost's competitors what they think about Joost's Disqualification. Huma mbagħad irrispondew b'mod diplomatiku speċi jien ma nafx x'inhuma ċ-ċirkostanzi so ma nistax nikkummenta fuq hekk li naħseb kienet Għax anke l-pożizzjoni tagħhom speċi huma ma kinux qegħdin jintroduċu dik il-mistoqsija b'idejhom.

Qed tistaqsi inti mistoqsijiet li għandhom ma għandhom x'jaqsmu xejn. Għax anke fil-kuntest ta' Eden setgħu staqsewha x'inhi t-tifsira tad-diska, x'ħeġġi jekk tidħol fil-Eurovision din is-sena bla bla bla. Imma taħseb li l-preżenza tiegħek hija riskju. Qisha she's a ticking time bomb hi hi hi stess, taf kif? Għax jiena jiena ħadtha mil-lat ta' daw qed jinsinwaw Li dielha qiegħda hemm, ħa jsiru xi attakki jew xi ma nafx minn. Iva, le, dik kienet l-insinwazzjoni, bla dubju. Forsi ma qaluhiex direttament, imma hekk bilfors kienu qed jinsinwaw, kienu l-għala li jistaqsuha. Eh, mela għalfejn ħallejtuha, la qed tibżgħu li ħa jkun hemm attakki terroristiċi, għalfejn ħallejtuha tipparteċipa? Yeah, dak argument ieħor. Anyway, in ġenerali Eurovision dis-sena vera qatagħlilha ftit. Kien messy, Kien messi, ma ma ġiex ma Di- ġiex organizzat kif kellu jiġi organizzat only fl-opinjoni tiegħi redeeming fid-dawl quality- tal-aktar avvenimenti riċenti. Eżatt. U the only redeeming quality to me was the performative quality. Il-performances kienu impekkabbli. Aħna fit-2021 konna ngħidu meta sar l-Olanda wara li rebaħ Duncan Lawrence li kienet l-aqwa Eurovision li qatt rajna in terms of quality, jiena naħseb in terms of quality dan l-Eurovision jissuperah. Taħseb?
Bro, the, sta the stage was beautiful, the lights were beautiful, the audio was beautiful, all the performances were visually good. Iva.
I was not bored. Vera, vera.
Għax taf ġili tiġi diska. Ġili kollok kienu mewġa ta' xitlet diski fej, vera. Tajt jina ħamur namel pipur nembel sigaret, taf dak it-tip. Le jina kont, jina jina kont eh, tħalt fija. Eħe. Tħalt tħalt fihom, ta' Imma fin tħalt mbagħad- fil. fil- An- Anka meta nikkonsidraw performances. ir-raġuni għalfej rebħet l-Iżvezja s-sena l-oħra li kienu sormu mimli li ħajġibu laba u mbagħad preżentawna dik ir-rendizzjoni AI ta' laba li kienet naħseb l-iktar ħaġa patetika li qatt rajt U f'ħajti. l-huma provaw iġibu għaba, ma għaba. Ma ridux, from the get-go. Għalu, no, No, bitch, we are eżatt.
not coming. From the get go, naħseb ġimgħa wara li rebħu l-Iżvezja s-sena l-oħra we already knew that Abba was not gonna be there. Aha, huma huma like irtiraw period. Fis-sens mhux irtiraw, like live performances insihom. No more. Li mhux ħajsiru.
Play our LP qalu like. Eżatt, jew ġibna bħala AI, jew ġib id-drittijiet biex ittellagħna holograms. Eżatt, u in any case it wasn't them singing, it was a playback yeah. of a recording. So Dik Sweden, what's going on?
Period. Unbad ġabu l-dik
Jina ħas, like, vera. U ma ġabu l-Alcazar, jien vera nħobb l-Alcazar. Dik li jisa fish.
Fish, le, dik crying a discotheque.
Eħe, dik vera tuġa.
Dak it-tip. Ija, eħe, ma nafx, eħe, għatal għalabti d-distana Eurovision. I was like, girls, ah, dik il-musical, il-musical vera di itni. Le, wejja. Ġabu l-karja, that was the only redeeming quality of that break. Jien naħseb li l-Izvezja vera jaffu jirpresentaw. U huma kellhom reġgħu qabdu lil Petra Mede waħda mill-preżentaturi. Ta' xagħar aswed. Hija dik. U l-oħra she's like a very well known actress in America, no? Hekk donnu, eħe, mbagħad bdejt nara l-Wikipedia page tagħha, oh damn. Hija jiena kont rajtha f'xi film jew tnejn. Jien naħseb int ser tgħidha ma ma raftiex fuq il-palk. Mill-ewwel għaraftha jien, minn Wiċċ Imma Mqajta. Petra l-oħra il- ta' xagħarha skur tant hi kariżmatika like tant taf tippreżenta li vera just hi wkoll għax il-problema li kollha ħafna preżentaturi li vera ma jkollhomx. Inti qed tgħid li kieku jsir Malta Eileen Montezi mhux se tagħmel biċċa ta' xogħol daqshekk tajba.
Fuq dik in-nota grazzi tal All right, Eileen Montezin, meta kien ukoll notna. Eileen Montezin ħa toqgħod tgħid, ara Doris u l-Maltin biss ħajfmu, ħadd ieħor like fl-Ewropa ħajt what. Let's be real, il-Eurovision at this point għal-Maltin biss isir. You know what? Just for us to go, ma ngħaddux, and they were like, ah!
Anyway, um, naħseb kienet konverzazzjoni naqa profonda illum. Vera nixtieq nisimgħu x'taħsbu intom fuq din is-sena. Ta' min ipoġġu Paul la darba. Ta' min ipoġġu Paul u ta' min. U nagħmlu naqa Q&A session u naraw x'in il-fema tal-udjenza. Aha. U naħseb li in ġenerali ċertu dispjaċir anka minn nies li li jsegwuh bħalna li nsegwuh li xorta dis-sena għadna jaħa naraw. Jiena il-performances biss rajt ma qatx nara votazzjoni u hekk, imma ma nafx hemm naħseb there's these sad undertones this year u l-Eurovision qed naraha qed jisfaxxa naqa' fix-xejn u just qed isir azzjoni politika bħal kwalunkwe ħaġa oħra li qed issir madwarna sfortunatament. Jiena l-mod kif qed jiġi organizzat mill-EBU li qed jinkazzani naqra. Hija ħasra għax jiena vera nemmen f'proġett bħal Eurovision, vera nemmen fil-kapaċità tiegħu li jgħaqqad in-nies u li tkun ċelebrazzjoni u tagħti pjattaforma lill-artisti ġodda.
U naħseb li again jien xtaqt li per eżempju, xtaqt li qas diskutejnieh per eżempju f'dan il-podcast, ma naħseb fid-dawr ta' tant tant hemm sfumaturi li għandhom jiġu indirizzati, tant hemm elementi li ma nistgħux naqbdu nikinsu taħt it-tapit li naħseb ta' min niddiskutuhom u għalhekk xtaqt niddiskutih minn din il-lenti. You know, xtaqt li mbagħad noqgħod nifraħ u ngħid, oh, kemm kienu faqad id-diski, kienu minn kienu top ten tiegħek, taf int? U naħseb li, you know, jekk ħa niddiskutuh naħseb li din kienet il-konverżazzjoni li kellna nagħmlu. Yes, I agree. Jiena naħseb is-sena d-dela ma jista' naraħ. Irrit nara kif xajġri, irrit nara. Nejtek, unbat naf li like ħatitla l-Spotify playlist. Ximot jew iħor ħan segwieħ, like naf li ħan kunet nisma diski ta' sena ta' sena d-dihla. Tantu anka Malta specific li tant huwa xi ħaġa kulturali għalina li like ta' kull sena l-Eurovision taf kif? Imma. Qed inrawwem kuxjenza ġewwa fija li like minkejja li l-Eurovision hija xi ħaġa li vera vera nieħu pjaċir naraha u nieħu pjaċir nissapportja l-artisti, hemmhekk nista' nuri s-sapport tiegħi. Għalija għalija din hija like per eżempju l-artisti Ukreni li rebħu li inti għamilt il-punt li kulħadd ivvutalhom biex juri s-sapport. Jiena ma niftakarx ivvutajt xi le dik is-sena U rejt is-sapport tiegħi billi dħalt fuq l-Spotify webpage ta' dawk l-artisti, għamilt sena nisma' kważi esklussivament lilhom għax il-mużika tagħhom veru ġbitni in ġenerali mhux id-diska tal-Eurovision biss. U through the money I know that they are making through their Spotify streams, that's the way I was supporting them. Mhm. Mhux li nivvotalhom. Ma nafx kif se nħossni s-sena d-dieħla, imma the way I'm feeling right now is tant qabbadni dardir l-Eurovision ta' dis-sena. Or bruda, one might say. Eżatt, li nista' just nara jekk vera rrid nara live performances nara YouTube. jiena bħala konkors tift ħafna mir-rispett li għandi lejn lejh, sfortunatament. U ma jfissirx li mhux nappoġġja l-artisti barra mill-konkors għax again napprezzah bħala pjattaforma li jesponini għal dawn l-artisti ġodda. Imma bħala konkors innifsu tant qisu qatala qalbi din is-sena li ma nafx ħansiba naqgħa diffiċli nirkupra minnha. Anka jiena. Jiena vera kont eċċitat dis-sena bħal kull sena li jew narah fl-aħħar, nistenna sa Mejju nara l-atti kollha li nkun qed nisma' li xhur sħaħ sakemm fl-aħħar narahom fuq il-palk imma kif tgħid qisu fl-iżvolġiment tagħha tant ġiet ġestita ħażin vera Qas kelli eċċitament, din l-ewwel darba like li ma assolutament ma kelli l-ebda eċċitament. Jiena onestament, jiena onestament is-sibt tant kien qabadni bruda mbagħad speċjalment wara li ġie skwalifikat Joost. li I wasn't going to watch it, imma tant mbagħad kont pjanajt il-ġurnata tiegħi li jiena filgħaxija ħanqgħod id-dar u ħanqgħod nara l-Eurovision li għamilt il-lażanja u mbagħad eh, kont edha bil-qeda bil-lażanja fuq il-mejda now what? So what now?
And I was like, well I guess It's like I didn't even have the choice. Ek ħasitni, għax jisek tantu avveniment li aħna jek qed nitkellmu dwar nfusna nkunu qed nistennuh. Li letteralment kellna l-lejl pjanat biex narawh. Ekku, eħe.
Li eventualment ma sarx qatt tieħu lażanja. Eh, eh, you know what I mean. Eħe, eħe, eħe. Well, again, aħna ħerqanin nisimgħu x'taħsbu intom dwar din il-kwistjoni. Jew x'ma taħsbux.
Jew x'ma taħsbux. L-importanti li you all stan Joost, jekk ma tistenjawx lil Joost. Jekk hemm ħaġa waħda li tgħaqqadna f'din id-dinja hija Europapa u daqshekk. I mean come on bro, Europapa could have been the anthem of Europe for years to come. Naqbel. Dik, taf meta. Jina kont ġa lesta ħana tal-biljetti għall-Olanda. Minn flok ġista u Europa pa minn flok. Europa pa pa pa pa, Europa pa. Eżat.
Tisfun. Tamil transition. Jina kont ġa lesta ħana tal-biljetti tal-flights. Biex tmur Rotterdam terġa għax ħajirbaħ jowis. Eħe, u lajk kont sanajdlek, eja ħana taw il-biljetti għal-Eurovision. Well, guess what, Mimi?
Not today. No.
Min ħajmur fej, reba, min ħajmur Switzerland? Mux jena, għax l-ħajja wis għoljem. Eżattament, mux Xla għanda bxie, għana id Okay, listen, ija, imma. On that note. Imma le, on that note, għandi bżon nerġa' fakkarkom il-kull. Morru għamlu, morru erġaw jisimaw kull episodju ta' ħasma bas li ħareġ sissa u għamlu tali. Ta' kemm darba nejdu kontra l-Olanda. No, only just to be their biggest fans in the world at the end of the day. Oh, how the turntables. It's a love-hate relationship. Anyway, grazzi tal-segwejtu